Rużar Mizzi imlaqqam il-lajs

Georgie, Krispu, Barbaro, Libidu, jew bidejh stess, Noel il-ħabel ma kienx ħati. Ma kienx ħati. Ma kienx ħati. Il-qorti ikkundannatu fuq xieda falza misjuba minn Kordin mill-Markiż Ġorġi Krispu Barbaro innifsu. Hekk. Ħalli ma jaħsibx li jinsa nibża' minnu. Konfrontaħ pubblikament fuq il-bandiera tal-Maltin. Ma jistax ikun li dal-bniedem korrott jibqa' jagħmel li jrid, sempliċement għax għandu l-poter fidejh.

Aw, Paul, ma tafx li min jisroq l-influsi, bati saħtu.

Kemm kont għadni iblaħ dak iż-żmien. Kemm għamilt affarijiet tal-mistħija li llum nixtieq li m'għamilthom qatt. Minħabba l-vizzju misħud tal-log tal-karti. Jien spiċċajt għamilt 20 sena ħabs fil-waqt li Ġużè u Ġenwi spiċċaw mejta. Wieħed fuq il-forka u l-ieħor minn taħt idejna stess. Kemm huma koroh il-miżerja u l-injoranza. Kemm iġeluk tagħmel affarijiet ta' min jistmerru. Ma jistax ikun li dal-poplu jibqa' sejjer hekk. Ma jkunx fuq tiegħu. U jħalli xi ħadd bħal Markiż laqi tal-barrani jżebilħu jagħmel bih li jrid.

Min ma semax bih illum lil Manwel Dimech? Għal snin twal wara mewtu tista' tgħid li kien intesa kważi għal kollox minn kulħadd. Imbagħad, xi żmien wara li l-ħolma li kellu saret realtà u Malta ħelset mill-ħakma tal-barrani, stenbaħna għall-kobor ta' dan il-bniedem radikali. U ktibna kotba fuqu u saħansitra anke għamilnilu monument f'post mill-aktar prominenti. Imma sakemm dam ħaj, dan il-patrijott skomdu u kontroversjali, kienet baqgħet tiġri warajh l-istigma ta' qattiel u galejott, anke b'daqsxejn ta' l-għajnuna mill-għedewwa tiegħu, li kienu bosta u b'saħħithom. Ta' tmintax-il sena, kien għen lil sieħbu Ġużè Azzopardi joqtol lil Pawlu Ġenwiż, għax kien rebaħlu xi flus waqt xi logħba tal-karti. Imma fl-għoxrin sena li spiċċa għamel il-ħabs, intefa' jistudja u sab il-vokazzjoni tiegħu bħala l-leħen taż-żgħir u tal-magħkus. Kien sar għadu kbir ta' kull forma ta' inġustizzja u fejn kien jaraha ma kienx joqgħod lura li joħodha kontriha qatta' bla ħabel. U dan hu li jgħaqqad lil Manwel Dimech mad-delitt li se nirrakontaw illum. Rużar Mizzi kien ingħata l-forka għall-qtil ta' Wenzu Bonanno. Imma ħafna kienu tal-fehma li Rużar kien innoċenti u li kien sar sforz mill-Pulizija biex jeħilsu minn kriminal li ma setgħux isibu tarfu. U minn ta' quddiem nett ta' din il-fehma kien hemm Manwel Dimech. Illum, Eddie, għandna l-każ kontroversjali magħruf bħala tal-Lajs. Jiena se nħalli f'idejk biex tgħidli inti kif inħolqot din il-kontroversja. Rużar Mizzi, li kien raġel imqareb li ra kulħadd jaf. Madanakollu dan jista' jkun, u nagħmel l-enfasi fuq il-kliem jista' jkun li dana ingħata l-mewt għal delitt li ma wettaqx. Issa, kellna każ ieħor jixbħu fejn seta' sar falliment tal-ġustizzja. Fl-1825 kien hemm fratritiġju u wieħed mill-aħwa eh, li kien kundanna tal-mewt wara li nata l-kundanna u saret l-eżekuzzjoni eh, tfaċċa persuna oħra u qal li kienu li li qatel l-vitma. Eh, tajjeb li ngħid ukoll li meta seħ dan il-każ Gerald Strickland, aktar tard Prim Ministru, kien is-Segretarju tal-Gvern u għalhekk seta' kien jaf xi ħaġa aktar minn ħaddieħor. U kien anka kritikat fil-Parlament fuq dan il-każ. U dan Strickland kien irrisponda li għala bl-Ingliż għax kien jitkellem Ingliż u kien qal li I had no hand in that dirty business. Jiġifieri dan donnu ammetta li kien hemm dan id-dirty business u x'kien da dirty business issa forsi joħroġ minn dan ir-rakkont. F'dan il-każ tissemma l-proklama. X'kienet eżattament din il-proklama? Il-proklama huwa avviż pubbliku u f'dan il-każ il-Gvern iħabbar li wieħed mill-kompliċi f'delitt kien se jingħata l-maħfra bil-kundizzjoni li jgħid il-verità kollha għaliex din kienet torbtu li dan jgħid il-verità kollha, jiġifieri anke s-sehem tiegħu fid-delitt. Dan tal-Lajs, kif kien imlaqqam Rużar Mizzi, huwa wieħed mill-aktar każi kontroversjali tas-seklu dsatax. Dak li kien damm jallega Manwel Dimech illum jissejjaħ frame up. Imma tgħid veru li kien hemm min wasal biex jagħmel frame up fuq kriminal magħruf biex jeħles minnu? Skont Manwel Dimech u oħrajn, iva.
Hemm bżonn li neħilsu minnha malajr kemm jista' jkun din il-marmalja kriminali li hawn tiġri mas-saqajn. Sew qed tgħid, Eċċellenza, u m'għandniex għalfejn noqogħdu niddejqu x'mezzi nużaw. Dawn huma nies li ma jistħoqqilhom ebda konsiderazzjoni. Kull mezz huwa leġittimu biex inwarrbu min-nofs lil min ma jieqaf qatt jikkalpesta l-liġi! Naqbel miegħek, Sur Markiż.
Dawn huma nies li huma ta' dannu kbir għas-soċjetà, hija fiżika u kemm morali. U minn fuq, lilna qed ipinġuna koroh ferm f'għajnejn is-superjuri tagħna, qed jgħadduna tal-inkapaċi! U dan li jkunu jridu l-Ingliżi biex jaqbżu lilna u jippuntaw xi wieħed minn tagħhom fejn bi dritt u b'kapaċità jistħoqqli li nkun hemm jien! Hija ħaġa tassew inġusta li l-karriera brillanti tiegħek tista' tiġi mtappna u addirtura mfixkla minħabba xi erba' irriduċċibili li qisu ħadd ma jista' jsib tarf tagħhom. Imma miegħi jridu jagħmluha dawn il-kanarja! Jien, kif taf, xedt għajnejja fuq il-pożizzjoni ta' Kap tal-Korp tal-Pulizija u l-ebda kriminal mhu se jtellifili din il-kariga. Hemm bżonn li noħodha akkost ta' kollox.
U tkun tassew ħaġa tajba għax bniedem tal-kapaċitajiet tiegħek għandu l-ħil li jassigura l-buon ordni f'dan il-pajjiż. Qawwi da' dramm mhux? Jien ngħid li qed tistieden l-inkwiet Manwel.
Ma tkunx l-ewwel darba żgur.
Il-Mistru jaf kif qegħdin seba' għajnejn fuqu. Tgħid mhux se joqgħod jinkwieta? Tagħtu ġewwa wisq din l-istorja tal-lajs. Konvint li ħadmuh biex jeħilsu minnu.
Jekk dan li hawn fid-dramm huwa minnu. U mhuwiex waħdu ta' din l-opinjoni. Minn daqshekk, ilhom jgħidu ħafna affarijiet fuq dan il-Markiż Krispu, minn żmien il-ġuri.
Jiena smajt li, wara l-allegazzjonijiet li għamel Manwel, Sigismondo Savona qajjem il-kwistjoni fil-Kunsill tal-Gvern u talab issir inkjesta. Imma nista' ngħid jien, mhux kollox għalxejn. Hekk jew b'hekk, Liru Żagħda ndluh. U hekk dan kien se mhux se ġġibu lura? Tassew, ir-rużar mhux se nġibuh lura. Imma kif għamlu lilu jistgħu jagħmlu lil ħaddieħor jekk kulħadd jibqa' bħalqu magħluq. Msemma, ma nafx jien. Isma' tridx inkomplu għax qiegħed isejh ħafna ħin. Mela le, tlaqna. Jien beħsiebni neqridhom billi ninqeda bil-gideb u d-diżonestà tagħhom stess. Naf mill-esperjenza li mhi xejn ħaġa daqstant diffiċli li tkeskes 'il dawn il-qatt ta' klieb irrabjati għal xulxin u hekk beħsiebni nagħmel. X'għandek f'rasek, Eċċellenza?
Irrid neħles minnhom wieħed wieħed u nibda b'dawk li l-aktar jagħtuna nkwiet. Dawk li xebgħu jiksru l-liġi u ma waffqux deħlin u ħerġin il-ħabs.
U diġà għandek lil xi ħadd f'rasek? Biħsiebni nibda b'dak il-viljag bla ruħ ta' Rużar Mizzi. Dak li jsejħulu il-Lajs. Ippermettili ngħidlek li l-idea hi ġenjali għall-aħħar, Sur Markiż. Huwa bniedem immorali għal kollox u bl-ebda mod ma nistgħu nsibu tarf tiegħu. Irrid neħles minnu darba għal dejjem. Bħalissa jinsab taħt idejna. U diġà sibt lil min jikkolabora magħna fost il-marmalja li għandi taħt idejja, maqfulin il-ħabs!
Tista' ngħidulkom xi ħaġa, sinjuri? Jekk tridu biljett, dan tista' taqtgħuh mill-bieb stess, dik nhar tar-rappreżentazzjoni.
Inti Carlo Saliba? Le, jiena Armando Grech. Tajjeb, għax irridu nkellmu lilek ukoll.
Jiena Carlo Saliba, intom min intom? Lilna ma tafunix, imma aħna ħbieb tagħkom u ma nixtuqkomx tidħlu f'xi ħafna nkwiet.
Tistgħu jekk jogħġobkom tgħidulna min intom u għalfejn ġejtu hawn? Jien naħseb li inti bniedem intelliġenti biżżejjed biex s'issa taf min aħna u min bagħatna, attur u x'naf jien. Sadanittant għadek ma għedtlix min int u xi trid. Ismagħni sewwa ħabib. Inkun naf jekk inix ħabib jew le meta tgħidli xi trid. Ngħidulkom xi rridu mela le? Ismagħni. Dan id-dramm ma jistax jidher fil-pubbliku. Aħna ġejna biex inwissukom li l-awtoritajiet se jagħmlu minn kollox biex iwaqqfuh. Hemm każ ta' inġurja u malafama. U intom fejn tafuhom dawn l-affarijiet? Nafuhom, nafuhom. Issa, jew tieqfu issa minn rajkom, jew teħlu b'kollox intom ukoll flimkien mal-awtur. X'jismu bħalissa?
Tafu tant xorti u ma tafux x'jismu l-awtur? Manwel, Manwel Dimech, Nafu, nafu, tibżgħux. F'idejkom mela. Imma aħna nagħtukom parir li ma tidħlux f'biċċa inkwiet għalxejn għal wiċċ biċċa kriminal

Qatt ma qalulna la isimhom u lanqas min bagħathom, imma m'hemmx dubju li pulizija kienu.
Mela issa wasalna sa x'baqalhom jagħmlu aktar?
X'taħseb Manuel?
Din is-sitwazzjoni Karlo, naħseb li aħjar inwaqfu kollox. Jiena ma rrid inġib il-ħadd minn konflinkwiet, u għalhekk aħjar ma nagħmlu xejn.
Tassew qed jiddispjaċini Manwel. Imma tawna x'nifhmu li l-kbarat determinati li dan id-dramm ma jsirx.
Tara, sempliċi dramm qed jolqothom fil-laħam il-ħaj.
Jien li kien għalija nibqgħu għaddejjin. Taf li jien naħsibha bħalek fuq ċerti affarijiet, imma Armando deher tassew imwerwer. U fost l-atturi hemm min għandu l-familja, allura. Lanqas temmen kif dramm jista' jikwetgħom daqshekk lil dan-nies. Imma dawk għax għandhom il-faħam miblu. U l-pinna kapaċi. U tinfed daqs l-aqwa arma. Għalhekk jien dejjem nisħaq li t-tagħlim għandu jkun fuq quddiem nett fil-ħsieb tagħna. Poplu injorant tagħmel bih li trid. Tista' tbellagħlu kollox u jaħseb li hu l-aqwa vanġel. U dawn hekk iridu, li l-poplu jibqa' mhux mgħallem, ħalli jkomplu jagħmlu kif ifettlilhom. U kif jitfaċċa xi ħadd li jipprova jiftaħ għajnejn in-nies, u jipprova jfehmhom li m'għandhomx għalfejn joqogħdu għal dak kollu li jgħidulhom il-kbarat, għarhom iduru għalih u jipprovaw jagħmlu minn kollox biex jagħlqulu ħalqu. Imma lilek ma tantx jagħlqulek ħalqek malajr, Manwel.
Xi darba jirnexxielhom, Carlo. Bħalma għamlu lill-Ice. Għalhekk jien ma rridx nibqa' sieket fuq din il-kwistjoni. Għax jekk inżomm ħalqi magħluq, inkun qisni qed niddikjara li lest li nċedi l-armi fuq kwistjonijiet oħra. Jiġifieri lill-oħrajn ngħidilhom li m'aħna se nagħmlu xejn.
Inti spjegalhom. Għidilhom li kif inhuma l-affarijiet, Id-dramm li jinktieb dwar Rużann Mizzi għalissa aħjar ma jsirx. Imbagħad wara naraw. Dnub, għax kienet biċċa xogħol tajba u isem il-lajs għadu fuq fom kulħadd. Żgur li kienu jiġu biħġarhom in-nies ħalli jarawha. Ibqa' żgur, li kieku bqajna għaddejjin minkejja twissijiet, kienu jagħmlu minn kollox biex is-sala tibqa' vojta. Daqshekk qed tinkwetom il-biċċa xogħol, eh? Lili dejjem sabuni xewka f'ġenbhom. U bħas-soltu ma żammejtx lura fuq din l-istorja. Ktibt artiklu wara l-ieħor fuq il-bandiera tal-Maltin dwar dan il-każ tal-mistħija. Għall-ewwel ħassejt li kelli nkun prudenti, imma issa wasal iż-żmien li naqbdu l-barri minn qrunu. Fil-fatt, qabel ma ġejt int kont qed nikteb artiklu fuq il-każ ta' Rużar Mizzi fejn għadt li Rużar Mizzi ma kienx ħati u li l-Markiż Ġorġi Krispu Barbaro, Semmejtu b'ismu, Manwel? U żgur li semmejtu b'ismu. Lill-Markiż Ġorġi Krispu Barbaro inqeda bil-ħabsi u bil-poter li għandu biex xtara mingħandhom depożizzjonijiet foloz u ħoloq każ kontra l-ICE biex jeħles minn bniedem li ma setax jeħles minnu mod ieħor. Tal-biża' l-affari. U kif għamlu hekk il-ICE, jistgħu jagħmlu lil kull bniedem li jkun ta' xkiel għalihom. U jekk m'iniex sejjer żball, diġà kien hemm xi xnigħat oħra fejn issemmew is-sistemi xejn sbieħ ta' dan il-Markiż Krispu.
U jekk jibqa' sejjer hekk, żgur li se nisimgħu iktar minn dawn l-affarijiet.
Tassew ġiet bit-tul din il-ġrajja. Naħseb għaddew madwar seba' snin minn mindu kienu sabu lil Bonanno mgħarraq. Ta' żgur li għaddew. Biss biss għall-ewwel ħames snin, ħadd ma qal xejn. Kulħadd kien ħaseb li Wenzu Bonanno kien waqa' l-baħar u miet. Kulħadd kien jaf kemm kien iħobbha l-qatra u dakinhar kien ġej mill-festa ta' Sant'Andrija f'Ħal Luqa. U peress li kien naqra mlaħlaħ, kulħadd emmen li seta' waqa' l-baħar u għereq. U mbagħad?
Imbagħad ġara dak li f'ħames snin qatt ma ġara. Tfaċċat persuna li kumbinazzjoni kienet qed tiskonta sentejn il-ħabs u stqarret, Liwenzu Bonanno ġie maqtul u minn min?

Il-Markiż Ġorġi Krispu Barbaro, li kien ilu żmien is-supretendent tal-ħabs tal-Belt, dak li kien hemm taħt il-qorti l-antik, kien niedem ambizzjuż u kien magħruf li kien imħajjar sew li xi darba jkun il-kap tal-korp tal-pulizija. Biex jidher sabiħ mas-superjuri tiegħu, jingħad li ma kienx jiddejjaq juża metodi xejn sbieħ biex jiġbor provi kontra xi akkużati. Kien daħħalha f'rasu li kien ried jeħles lill-pajjiż minn ċerti elementi li kienu ta' dannu għas-soċjetà. Għax hekk, ħaseb li seta' jasal għall-għan tiegħu. Kien għadda minn għala widnejh li kien sar xi diskors bejn xi priġunieri fil-ħabs tal-Belt dwar il-każ ta' wieħed Wenzu Bonanno li l-katavru tiegħu kien instab fix-xatt tal-Marsa nhar id-29 ta' Novembru ta' ħames snin qabel, jiġifieri fl-1888.

Kien sar jaf li ċerti priġunieri fosthom wieħed bl-isem ta' Ġanni Azzopardi kien qiegħed jgħid li kien jaf lil xi ħadd li jaf xi ħaġa u semma l-isem ta' Wenzu Gallia u miegħu ta' Rużar Mizzi.
Taf għaliex bat għalik, Wenz?
Le, sinjur.
Wenz u Galja. Mill-li qed nara int qed tiskonta sentenza fuq xi ser u fadallek sentejn oħra ħabs biex tasam. Iva, Sinjur.
Allura, kif irissibek fil-ħabs tal-belt?
Kieku aħjor barra, Sinjur. Mhm.
Sabiħa l-libertà imma l-libertà trid taħdem għaliha.
Ekku, Sinjur.
Ma dak li għandi miktub hawnhekk mhux l-ewwel darba li kont klijent tagħna lanqas.
Le, Sinjur. Kont il-ħabs kemm-il darba.
Ma titgħallmu qatt intom, mhux?
Il-bżonn, Sinjur.
Għalhekk mill-bżonn wedz. Memlija Malta b'nies tal-galbu li qatt ma rifsu l-għatba tal-qorti. U jiena ċert li mhumiex sinjuri lanqas. Barra minn kollox, U jiena ċert li ħafna minn dawn in-nies il-ħajja ma tantx kienet ħanina magħhom. Biss, għandhom ħaġa waħda inkomuni, ilkoll biżżlin, jirrispettaw il-liġi u l-flus jaħdmu għalihom mhux jisirquhom bħalek.
Nagħtik il-kelma tiegħi li did-darba kif noħroġ minn hawn, noqgħod attent.
Attent li ma tinqabadx. Le, sinjur.
Noqgħod attent ma nerġax naqa' fil-vizzju. Rrid nibdel ħajti. Kollha hekk tgħidu. Imma, immankabilment kollha ġew terġa' tispiċċa.
Nipprova li le, sinjur.
Mhux tipprova trid, imma trid tagħmel ħiltek. Nagħmel ħilti.
L-ewwel nett trid tibda biex tindem minn dak li għamilt. U t-tieni, trid tibda tevita l-kumpanija ħażina jekk ma tridx terġa' taqa' fl-istess vizzju.
Nagħtik il-kelma tiegħi, Sinjur.
U inti taħseb li nista' noħodha bis-serjetà kelma ta' xi ħadd bħalek li qattal biċċa l-kbira minn ħajtu tiegħu li ħereġ il-ħabs? Naħleflek, Sinjur, li anki l-kappellun tal-ħabs hekk jgħidlu.
Issibhu ħaltaħ sninkom għal dak il-povru raġel qaddis. Xi tridni naqbad ngħidlek, Sinjur?
Il-verità. Xejn iżjed u xejn inqas. Għadda għal widnejja illi għamilt xi żmien kont tagħmilha ma' ċertu Rużar Mizzi.
Rużar Mizzi? Il-lajs?
Kollu kemm hu.
Insomma. Insomma xejn. Ma nibdewx bil-gideb, Wentz. Inkella jien u int nispiċċaw ħażin. Imma dak kien żmien twil ilu, Sinjur. Ngħidu daqs ħames snin ilu?
Jista' jkun. Beżbeż. Għalkemm ili maqful.
Tinsab maqful għax ħaqqek. Biss jekk int kapaċi turina li int indimt minn dak li għamilt u lest li tkun inna tajnuna biex tpatti, allura għandhom lejn ikun nistgħu nibdew nafdawk u forsi nħalluk tixref barra mill-bib tal-ħabs. Ismagħni sewwenz. Issemma' ismek fil-każ tal-qtil ta' Wenzu Bonanno?
Wenzu Bonanno, Sinjur.
Dan Wenzu Garja kien gwab daqs il-lajs. Ma kontx tafdah f'kelma. Imma l-Malkiż. Il-kelma ta' wieħed bħal dan kienet biżżejjed għall-iskopijiet tiegħu. L-informazzjoni li kien ta kienet inħarġitlu proklama u nħafrulu sentejn mis-sentenza li kellu jiskonta l-ħabs.
U kien hu li semma' lil Ice allura?
Sewwasew ma nafx jekk kienx hu jew il-Markiż li semmieh l-ewwel, imma ħaġa tal-għaġeb kif wara ħames snin ishom infetħu bwieb is-sema u niżlet xita ta' xhieda f'dan il-każ li, sa ftit qabel, kien maħsub li kien aċċident. U naturalment ix-xhieda kollha kienet tippunta dritt lejn Rużal. Il-Lajs.
Kienu ilhom jipprovaw isibulu tarf u l-pulizija lil dan Manigold. U sa fl-aħħar sabu x-xoqqa f'moxta.
Ma kienx eżattament xi qaddis dan il-Lajs ngħiduha. Qaddis jew le, ma tistax takkuża bniedem fuq xi ħaġa li m'għamilx, biex ipatti għal xi ħaġa oħra li għamel qabel. Il-kastig irid ikun relatat mal-offiża. U jekk il-Lajs ma kienx ħati ta' dak li akkużawh bih, għamel x'għamel! Ma setgħux jaqbdu jġibu provi u xhieda foloz li waslu sa fuq il-forka.
Mingħajr ħafna tlaqliq, wieħed jista' jgħid li Rużar Mizzi kien bniedem mill-agħar u minn dejjem kien bl-inkwiet mal-liġi. Kien wieħed li ma jibża' minn ħadd, imma li kulħadd kien jitwerwer minnu. Kien jgħix bis-serq u ma kien iġib rispett lil ħadd.
Jien sa minn qabel ma bdiet il-kumpilazzjoni tal-ġuri tiegħu, kelli informazzjoni mingħand persuna li, ovvjament ma stajtx insemmi isimha u li sejjaħtilha NN. Din l-istess persuna Stqarret miegħi li dan il-famuż Wen Zugaria kien stqarr magħha li kienu wissuh li jekk hu ma kienx lest jikkollabora magħhom, kienu se jixluh bil-qtil ta' Xwejjaħ Bonanno u li kien se jressqu lilu għal fuq il-forka.
Imma kif nista' ngħid xi ħaġa bħal din, Sinjur?
Tgħidlix li qed tiskrupla? Dan minn mindu 'l hawn għandek kuxjenza daqshekk delikata?
Jiena ma nistax nifhem hu, Sinjur, xi tridni ngħid preċiżament. Il-verità?
S'issa għandi ħafna indizji imma m'għandix stampa ċara. Biss bħal m'għedtlek, issemma ismek fil-każ ta' qtil ta' Wenzu Bonanno. Gideb!
Kollu gideb! Dak issa narawh. Issemma' wkoll isem ieħor, dak ta' Rużar Mizzi. Biss jien ma nemminx li inti tasal biex toqtol bniedem, mhux tassew? Naħliflek, Sinjur, nasal biex nagħmel killex imma li noqtol le! Imma l-affarijiet mhux hekk qed jixħtu. Naħliflek, Sinjur, li jien ma naf b'xejn, ma nidħol f'xejn! Sadattant għandi f'idejja depożizzjoni ġuramentata mill-wieħed mill-gwardjani tal-ħabs fejn hawn hi. Jgħid li semgħek kemm-il darba tibki u tolfoq fiċ-ċella tiegħek u ttenni l-kelmiet Id-delitt tal-marsa kien se jinkixef u se nsib ruħi fuq il-forka. Ja ħasra, sinjur.
Tajt li xejn aktar wezz. Ma rridx li xi ħadd jgħid li kont jien li kompromentejtek għabiżejjed għajnejn fuq il kollu jaraw x'qed nagħmel biex jagħmlu li ħsara. Biss, ara x'nistgħu nagħmlu jiena u int Wenz. Issa nipprepara daqsxejn ta' depożizzjoni fejn inti tgħid x'taf dwar il-każ u jekk taqbel u tiffirmaha, allura nkunu ċerti li inti ndimt u ta' dan ikollok rikompensa xierqa. X'taħseb, Wenz?
Lanqas naf, Sinjur.
Ngħidu aħna Proklama.
Prokloma ta' xiex, Sinjur? Tal-kompliċità tiegħek fil-qtil ta' Wenzu Baranna.
Imma, Sinjur. Ħallini inkompli. Barra minn hekk, dawk eh, is-sentejn bil-baqalek maqfula u ġew dak ninsewhom. U toħroġ dritt dritt il-barra.
U jekk U kien hemm xi ħoġa li ma naqbelx magħha?
Aħna nippruvaw niftehmu. Imma jekk infindej konti tispiċċa ma tiffirmax, allura nqattaw kollox u jkollna nduru fuq hekk bħala l-indizjat prinċipali. U provi jeżistu. Kontestabbli? Kontestabbli neħilu daqsxejn il-manetti lil ħabib tagħna.
Dan kien ix-xenarju li l-insinwazzjonijiet ta' Manuel Dimech kienu qegħdin ipinġu. Kienu akkużi serji ta' korruzzjoni u użurpazzjoni ta' poter, li għall-bidu kien qagħad prudenti ħafna kif ipoġġihom, għalkemm kien hemm oħrajn li tkellmu bħalu, għax din ma kinitx l-ewwel darba li l-Markiż kien fil-mira tal-gazzetti.
Għalxejn tkompli tiċħad. Għandna l-provi meħtieġa. U rawk mhux bniedem wieħed imma tal-inqas ħamsa.
Kollu gideb. Ma nafx fuq ix qed titkellmu. Qed nitkellmu fuq il-qtil ta' Wensu Bonanno daqs ħames snin ilu nhar il-festa ta' Sant'Andrija ta' Ħalluqa. Issa tafu għax qed nitkellmu? Le, ma nafx.
Dak li sraqt, qtilt u tfajt il-baħar. Għedtlek jien ma qtilt 'il ħadd. Dak int qed tgħid.
Imma ħaddieħor qed jgħid mod ieħor.
Naħlef fuq l-eżes ħafna. Fuq xiex?
Fuq dawk il-qabda nisa li kellek li mbagħad tlaqtu mifendu għal rashom? Jew fuq dak is-sibt tfal illeġittimi li tant tiftaħar li għandek. Sada, x'għandu x'għandu x'aqsam Rużar għandu. Min tafu tistaqsix għalih. Taf kemm-il darba spiċċajt hawn u l-ħabs int ru żgħar? Sbatax-il darba. Imma issa żgarrajt waħda u sewwa u tajtna l-opportunità biex issa neħilsu minnek darba għal dejjem. Nixtieq naf minn ġieli jgħid dal-kideb kollu fuq għax noqgħodlu bidejja stess kelma ta' rużar mizzi.
Kif qtilt lil Wenzu Bonanno? Tazza kif ma toħroġx!
Għandna kollox bil-miktub. Aħjar tibda tipprepara ruħek biex tiltaqa' mal-ħallieq. Għandha ħafna xi jaħfirulek. Fiex biċċa jaf minn tagħhom biex tippruvaw taħelsu minni. Min qedilkom? Min qedilkom hekk?
Aħna ma qdejna bħadd. Imma kien hemm min kien miegħek meta wettaqt id-delitt, u oħrajn li rawk titfa' l-katavru l-baħar. Gideb, kollu gideb. X'wegħedtuh, għid, x'wegħedtuh biex jaħdikom daqshekk? Xi wieħed minn dawk il-qabda żibel li għandkom maqful il hawn xew? M'għandekx għalfejn toqgħod titgħajjar b'dan l-iskart, wara kollox dun l-istess miżbla spiċċajt. Imma bħalma għedtlek, din se tkun l-aħħar waħda għax issa niħilsu minn hekk darba dejjem. Jien ta' bil-ħaq ta' kondotta ħażina, immenz, inti mnawwar u korrott iktar minni għax inti tibgħat raġel li mhux ħalti fuq il-forka.

Għalkemm ħalef u baqa' jaħlef sal-aħħar li kien innoċenti, wara ġuri kontroversjali li kien beda nhar il-25 ta' Ġunju 1894, fejn ix-xhud prinċipali kien Wenzu Galea u x-xhieda l-oħrajn kollha li tressqu kienu lkoll ħabsin jew eks ħabsin, Rużar Mizzi nstab ħati tal-qtil ta' Wenzu Bonanno u kkundannat għall-mewt. Nhar it-Tnejn ta' Lulju 1894, Rużar Mizzi, il-Lajs, quddiem ix-xhieda, fosthom il-Markiż Ġorġi Krispu Barbaro, ingħata l-forka fil-bitħa tal-ħabs ta' Kordin.
Għal xejn kienu l-artikli li jiena u xi nies oħra ktibna f'ġurnali diversi. La xi ħadd daħalha f'rasu li Rużar Mizzi kellu jiddendel. U hekk ġara.
Lanqas jitwemmnu ċerti affarijiet. Kien ġuri li ħoloq kontroversja sħiħa. Kien hemm min tkellem fil-beraħ dwar ċerta xieda li ġabet il-pulizija u kemm kien hemm kontradizzjonijiet.
Dażgur. Niftakar artiklu qawwi ħafna fuq il-Portafolio di Malta. Iva.
Kien qala sensazzjoni sħiħa. Għax kien qal mingħajr ħafna tleqliq li ċerti mezzi użati mill-Pulizija, bħalma ġara fil-każ tal-Lajs, la jagħmlu kredtu lill-Gvern, la lill-Pulizija u lanqas lill-Ġustizzja.
Sadanittant baqgħu jżommu sod u s-sentenza baqgħet ma nbidlitx. Ma tarax li ma kienx sa jċedi l-Markiż? L-aħħar attentat niftakar kien sar mil-La Gazzetta di Malta fit-30 ta' Ġunju, jumejn biss qabel l-eżekuzzjoni, bl-istil pulit tagħhom tas-soltu. Mela mhux bħalma tikteb int, Manwel. Jien iben il-poplu, Karlo. U la jien, u lanqas irrid inkun sofistikat. Jekk tara l-ħmieġ sejjaħlu b'ismu, ma toqgħodx tipprova ddur mal-lewża biex ittih isem ħalli jidher isbaħ.
Aktar nies bħalek għandna bżonn, Manwel. Ħadd ikun hawn, Karlo, tibżax. Għax kont qed ngħid. Ejva, mela la Gazzetta di Malta. Jumejn biss qabel ma Rużar ingħatatlu l-forka. Ħarġet tajt li kieku kellha tinbidel is-sentenza. Il-poplu kien jieħu gost biha d-deċiżjoni. U dan mhux għax il-poplu kellu xi grazzja speċjali ma' Rużar Mizzi. Ma naħsibx jien. Anzi naħseb kienu ħafna dawk li kien ilhom żmien twil jixtiequ jarawh imdendel. Wara kollox, Rużar kien dak li kien. Biss, fejn tidħol il-kuxjenza r-raġuni, hawn ħafna Maltin li jafu jirraġunaw u jafu jaslu jagħżlu bejn is-sewwa l-ħażin. U l-kbarat baqgħu ma jridux jafu. Kienu ħadmu wisq għalih dak il-verdett biex ibidluh. Għax il-poplu ma jaħsibix bħalu. Anzi, naħseb li derilhom li il-poplu għamlulu xi pjaċir tal-li ħelsuh minnu. U jien għalhekk bqajt niktef għalkemm il-lajs kienu qatluh. Għax il-verità kienet għadha ma ħarġitx. U rrid nagħmel minn kollox biex l-istorja ma tirrepetix ruħha. U mnalla, għax permezz tal-ħabib tiegħi Sigismondo Savona, Għandu mnejn li tinfetaħ inkjesta dwar l-operat tal-Markiż. Ma nafx fejn se jaslu jien billi joqogħdu jagħmlu dawn l-inkjesti. Kappell qatt m'għamiel għal ieħor. Imma ta' mbarr illum u ta' mbarr għada xi ħaġa jsir. Jekk ma tagħmel xejn jibqa' ma jsir xejn.
Imma x'kienu l-provi li kien ipprovda Wenzu Galea kontra l-Lajs? X'kienet l-istorja li skont dan ix-xhud fiha kellu s-sehem prinċipali tal-qattiel Rużar Mizzi? U min kienu x-xhieda l-oħra li komplew isostnu din il-verżjoni tal-fatti?
Biex hekk Rużar Mizzi minn Ħalaxa qatel lil Wenzu Bonanno għas-somma ta' tlettax-il lira.

Xejn affattu. Anzi, mhux talli hekk. Talli kif ġa wegħedtek, se naħfrulek dak il-kont pendenti li għandek magħna.
Nista' nitolbok tazz ilma, sinjur, jekk jogħġbok?
Mela le. Kunnistabbli, fergħalu ftit ilma. Għat jien li nfindej konti kont tasal biex tifhem x'nu l-ajħar ħaġa li tagħmel.
U sa dwar l-oħrajn, Sinjur? Inti tħabbelx rasek dwar l-oħrajn, dak għassa aħna nieħdu ħsiebhom aħna. Tiffermawens.
Sinjur, jien ma nafx nikteb. Tinkutax.
Għamel salib. Aħjar salib fuq dil-karta billi Wieħed fiċ-ċimiterju, hux tassew?
Ekku, Sinjur.
Tara kemm hu aħjar tajna l-liġi milli tiksirha? Inwegħdek solennement li ma tarġax taruni hawn ġew, Sinjur, lanqas jekk nofs x'nof.
Ħa nfakkrek li dak li għadek kif iffirmajt hawnhekk, trid tixhdu fil-Qorti bla tlaqliq u bla biża'. Ħa nkella jkollna nitkellmu mod ieħor. Tħabbel rosok xejn, Sinjur.
E anche questo è fatto.
Allura nista' mmur, Sinjur? Mur, mur, Vance.
U issi toqgħod bil-għaqal, eh? Kun istabbli waslu waħda sal-bieb.
Grazzi, Sinjur.
U hekk sibnilu tarfu l-rużar mizzi. Żewġ kolpi oħra bħal dawn u nista' nserraħ rasi li xewqa tiegħi ssir realtà. Għad jien li ma kienx se jkun diffiċli nikkonvinċuh il-wenzu.

Nies bħal dawn xi darba jew oħra bilfors fuq il-forka jispiċċaw, sakemm ma jsibhomx xi wieħed tal-qatgħa tagħhom qabel. Ix-xenarju lest u l-atturi magħżula. Issa kull ma baqa' huwa li niktbu l-aħħar att. Hmm. Mela, għanna nafx għalinna u inzu galja fil-depozizjoni tijaw. Nar 29 ta' novembru tal-1888 jiena u Ruzar Mizzi
Nhar id-29 ta' Novembru 1888, jiena u l-Żgħor Mizzi, magħruf bħala l-Għajs, konna ftiehemna niltaqgħu ħdejn iċ-Ċimitirju tat-Torok ħalli mmorru nagħmlu serqa tiġieġ minn Red Set, ir-Raħal Ġdid.
Aw, Rozor! Wasalt? Sibtek m'intix ġej! Inti lili xi ħsibtni? Xi rożol bla kelma jew xi wieħed bħal tal-ħabba gedd f'ħolok? Żomm min-nofs! Ejwa ħija ma għedtlek xejn jiena, ħsibt inqalagħlek xi ħaġa. Jistgħu x'inqalagħlek xi ħaġa. Inqalgħet f'żewġ, ġiet dik Lukarda, tinei, qalet li m'għandix biex titma' l-ibni. Tajtha xi ħaġa, Rozor, u? Sewwa għamiltha. Tajtha.
Daqqa tgħidha ħarta u bgħad tagħti ngħilem, orol dik min jofa u 'l dak l-għaġeb li ġebed fid-dinja. Kieku jkilli nitma' tfal killa li jgħidu li huma tiegħi, wieħed ikelli mmur nittallab. Imma tfal minn tiegħek hawn min għandu taqra żgħar. Tfal hemm.
Imma b'daqshekk ma jfissirx li kull min jiġi ngħid ħa niftaħ il-portafoll u nċekċiklu li jrewens. Domon jew

B'għadna t-triq li hemm bejn l-għelieqi li tutir lejn ir-raħal ġdid u tibqa' sejra lejn Ħal Luqa, meta mill-bogħod.
Meta mill-bogħod,
ilmaħna ġej raġel li ma tantx kien jidher sod fuq saqajh, u meta wasal qrib indunajna li kien xiħ mhux ħażin. Jaf jirrakkonta wenzu. Għaw xaqanna l-lejla, wenz. Jgħidda qalbi għandu erba pinet mux ħazin id-dura ġarrosa dog l-lejla. Dam nejġejtajt.
Min jof?
Jekk mhux minn Ħalluqa, lejla kellha mill-festa dawk hemm. Ejwa balleċ.
Issa naħduh passata żmien ta' nitqgħu ġiex daħqet minn fuq dar, jekk hawn hekk għodu lejn. Għaġla ma għandniex. Aw, non!
Aw, fejn sejjer, bħalissa. Slim għalikom, ħbib. Dejk daqsxejn ta' festa li kellhom il-luqin,

Uħor bes. Allura, mister, enċ jismek, mister. Wensu jen, wensu bon annu. Eh, mela allu.
Enti ma jimportax jek niġi namlu erba passi miegħek, wensu. Ah, xej, anċa nirringrazzjakom. Esma, ma tax ma minn tista' telta qadar ħin bil-lejl. Bħalissa, eh. taf kemm ħallin niduru mal-saqajnu. L-iktar dak il-lajs, wensu. Ejja.
Il-bambin jilliberana mill-ar kemm jista' jkun. Dak jgħidu m'hawn xar minnu. Għala xinu l-qesma jina smajt li jkunu dan naħata ħofta? Ma dak biex mhux minn ħalaxa u? U allura billi minn ħalaxa sibtu fejn joqgħod hemm, dik imur ifittex postijiet fejn ma jafux in-nies. Insomma, hemm misthom jaqbdu, jaqtluh darba għal dejjem u ma jħallux joħroġ. U mela sewwa qed tgħid. U hemm dawk li jkun miegħu xi rnejjal jismu.

Bruzos.
Aħjar inta bruzos tal-em. Għax ikelli ngħid rajt xi mara u tgħidha qalbi rut killex dik. U dik seta trodlhom bħal dan. Issa nitfeħ l-baħar. U jgħidu li waqqa l-baħar għax kien fis-sakra. Għandu riħat għambi taqsam fuq.

Kif niżel il-baħar miskin, laqqas induna li waqa' daqskemm kif fis-sakra. Ah, Manuel, għandek ġiex liri. U hemm xi ħaġa sħabek ukoll. Xej xej.
Li li tuni tlit liri, u żamma li ħerba. Biex hekk, rużur mizzi minn ħalaxaq Qatgħet lil Wenzu Bonannu għas-summa ta' tlietux-il lira. U xtara biljett solo andata għad-dinja l-oħra. Każ tassew uniku, mhux biss minħabba l-kontroversja li kien u baqa' jqajjem, imma anke għax kien spiċċa biex involva fih bniedem li flimkien ma' Mikiel Anton Vassalli kien wieħed mill-ewlenin li sawwar ir-ruħ Maltija.